Ar ôl wythnos yn paratoi ar lannau Dyfrdwy, roedd Cymru yn mynnu bod nhw'n barod am bencampwriaeth Ewrop. A'r her gyntaf oedd yr her fwyaf o bosib yn erbyn y deilied, yr Alban, ar y cae ras.
We're building hopefully for the 2017 World Cup. We've to qualify next year obviously, but this is a big championship for us to look at some players and see how they can adapt to this level of rugby league and uh,

We feel as if we show progression from last year and we feel as if we're building for the future.
Stem amheuaeth pwy ddechreuodd orau, Steve Parry o glwb All Golds Caerloyw yn torri'n glir i dirio dan y pyst. A manteisiodd y tîm cartre ar ddiffyg disgyblaeth yr Alban hefyd, cic gosb Courtney Davies yn gywir ar ôl trosedd yn ei erbyn. Tarodd yr Alban yn ôl ar ol saith munud ar hugen, Dale Ferguson ar garlam yn amddiffyn y collion yn siomedig i ddweud y lleia. Ond Cymru gath y gair ola yn yr hanner cynta, Dalton Grant yn gorffen symudiad cyflym campus yn y cornel. Roedd amddiffyn Cymru yn holl bwysig wedi'r egwyl wrth i'r Albanwyr bwyso'n gyson. Ond cicio cywir Davies oedd 'di gwneud hi'n bedair ar ddeg i chwech cyn i Anthony Walker ychwanegu cais arall yn dilyn gwaith da Ollie Olds. Ac yn sydyn, roedd buddugoliaeth holl bwysig o fewn cyrraedd. Roedd amser am un cais hwyr i'r Alban, Oscar Thomas yn glanio yn y gornel. Ond oedd hi lot rhy hwyr i newid y canlyniad, ac am ganlyniad i Gymru hefyd.
Mae'r Alban yn tîm galed i chwarae a tywed, oedd y bois yn neud fel dug in deep a tywed, dwi mor proud o'r bois heno. I thought we played a really composed first half of Rugby League, then in the second half we defended so heroically and

They play a similar brand rugby to we do, both union and league. They like to use the ball, they like to run with the ball, and uh, we expect an entertaining game tonight.
Gyda'r ddwy wlad wedi ennill y gemau cyntaf oedd y cyfan yn y fantol ac roedd hynny'n amlwg yn gynnar yn y gêm. Cyfleodd i'r naill dîm a'r llall ond yr amddiffynfeydd yn dal i tir. A newidiodd pethau ar ôl saith munud ar hugain Dalton Grant yn rhedeg 60 metr i sgorio'i ail gais mewn dwy gêm. Am unwaith, methiant fu cic Courtney Davies, mae hi peder i ddim i Gymru. Y pen arall y cae dangosodd y tîm cartre eu cryfder amddiffynnol i gadw'r Ffrancwyr allan Ond roedd yr ymwelwyr ddigon cadarn hefyd, dim llawer ynddi ar yr egwyl felly. Roedd hi'n stori hollol wahanol yn yr ail hanner, Cymru yn cymryd eu cyfleoedd. Roedd Joe Burke yn hollol benderfynol ac yn croesi reit dan y pyst. Y gic ddim yn broblem o gwbl i Davies chwaith a Chymru'n sydyn ar y blaen o ddeg i ddim. Roedd y cochion yn rheoli'n llwyr erbyn hyn a daeth trydedd cais drochi waith unigol, penderfynol, Courtney Davies. Y ciciwr yn cymryd mantes ac yn ymestyn mantais Cymru. Roedd Cymru a'r cefnogwyr yn synhwyro buddugoliaeth erbyn hyn ac yn brwydro am bopeth yn llythrenol ar adegau, ond yn parhau i amddiffyn yn arwrol hefyd. Serch hynny, llwyddodd Ffrainc i sicrhau y pwyntiau cyntaf nhw o'r gêm saith munud yn unig o'r diwedd. Mickaël Simon yn sgorio'r cais dan y pyst. Ond oedd neb yn poeni am hynny pan ath y chwiban ola', ac ar ôl blynyddoedd heb ennill, mae Cymru'n gwybod y bydd gêm gyfartal yn Iwerddon wythnos nesa' yn ddigon i sicrhau pencampwriaeth Ewrop.
We played really well against Scotland and we backed that up once again with a really good performance against France and obviously the results have followed. Oedd e'n profiad arbennig go iawn. Oedd ni 'di curo ni blwyddyn diwetha', ni'n gwybod bod nhw'n tîm galed, ond i ennill hyn yn Caerdydd mae'n rhywbeth sbesial go iawn.